yude nini, ibiro yude Coast, ibiro yude Rift Valley. Raila nodich ga gi manyo gik ma oko. Wan waluwa luwa Raila religiously without questioning anything. And that is the best mane wanyalo miye at that time because he deserved, he deserved that.
gi pati donge ka wabiro e pati ing'e niya raila ok okawo jaluo sani ODM ok momi. Apenji gimoro ka.
Ingeni kiwacho party, kiwacho party, eh. tabro duoki back to ODM. Ye na mondo apenji gimoro ka. Tora Jakom obedo moluor eh. kendo obedo ng'at ma powerful even mm. before that ODM. Wan waluoro ga eh, Jakom. Ero kamano, ero kamano.
Iwacho gimoro ka ni sani mm. UDA mm.

mang'iyo siasa gi, gi atmosphere mar siasa as we speak jo odm party dwaro ruto moloyo kaka ruto dwaro odm party anyisi gimomiyo Ruto mokuongo kibiro ka, Ruto nigi japiny. Ok japiny mar ODM. En gi japiny modhi direct ir japiny without party. En obro onya biro ir direct ir japiny. Mano noseyudo. That power noseyudo. That privilege noseyudo. Sani Ruto ko decide nodwa biro Kisumu, ok oluongo ODM, obiro modonji ma warwake ma watedne mochiem mwago mbaka ma kohero bonindo is free iwinjo ruto ka dwa dhi coast kawuono ok odhi gi odm odhi ir japiny ma wuo kode mowuogo so today ko decide nodi onyalo kata ni, ni, ni, ni, ni, ni o- o- jogi ok dware My friend, you will still see, pod ibro neno Ruto ka. ODM ko decide ni ok odwa Ruto today, pod ibro neno Ruto Kisumo ka, pod idhi neno Ruto Siaya, pod idhi neno Ruto Homa Bay, pod idhi neno Ruto Migori.
Kane Ruto nene liend uh, Mulu Raila Amolo Odinga. Yes. Nene wacho ni uh, chama mar ODM en chama mare ma bende kanyo be kuma noyaye kendo dhi bedo mager kabisa yes. gi ng'ama dhi ketho chama mar ODM. Yes.
Mano olo nang'o?
Adwa nyisi, Ruto en ng'ama duoko lwete. Duoko lwedo nang'o? Ovalu osiep. Ruto en ng'ama ovalu. Ang'o momiyo wacho ni ng'ama dhi ketho chama ODM ni? Ema kelo ni no.
Adhi adhi adhi balo go. Mane gima kelo ni. Mm -hmm. Ruto en ng'ama duoko lwete, Ruto en ng'ama ovalu osiep. Ruto no value the, the, the effort mane jakom moketo e ODM kata ka ne entie because Ruto wa the Ruto gini gine jok mane otimre nade okwongo e ODM kanyo gine pioneers mag ODM so no value that another thing mondo mi jakom ne so ket party pamoja igni go te nikech party moro amora yudo ka after 5 years after a year olwar after year olwar including URP, TNA, Jubilee gin gin party ma sheki sheki ma ok, ok, ok gin intact kabisa regardless kata jotendgi jo nigi pesa manade but iyudo ka Raila ne nitie gi a unique way mar kelo party together kata mar strengthening party iwinjo so Ruto ka nowuoyo to that was no refer, no refer to that from the eh, nini interest mar jakom gi strength mar jakom towards the party gi strength mar jakom towards kedo ne japiny ODM ema nochung' kata ema osechung' mang'eny kaka party makedo ne ratich japiny kabisa. Iwinjo? To en party maduong'. Omiyo Ruto being ni en friend mar Raila to be Raila nowewa ka gintiere gi a strong relationship kendo gintie ka wacho ne a ni ni uh, jatend ker uh, William Samoei Ruto hmm. okawo ODM kaka gino man gi nengo. Hmm. En adier.

Stop twisting what I'm ah, ah, saying. Okay, twist. Gima wacho, manuoyo is this. Uh-huh. As we speak, ODM needs Ruto moloyo kaka Ruto needs ODM. Mano ok nyis ni ya ODM onge teko, mano ok nyis ni William Samoei Ruto ok dwar ODM. Aparo ni kori iwinjo dwokona maber. Wanya dhi mbele. Maka ja kaka Raila Molo Odinga noloso kacha broad based government to wando wacho ni sani koro wagol uh, ah, joma bende koro nie sirikal. ODM koro wacho ni koro gimbe bende koro giwuok gichung uh, gichungo Ah, ah, jatendgi kata giriwre gi, gi duond buche moko hmm. bende ma nyalo affect campaign mar Ruto 2027 kakoro kakoro uh, ah, linda mwananchi gi linda ground obiro to oriwore kamoro achiel to giyiero candidate politics, ineno ka listen uh -huh. politics is a game of possibilities mm -hmm. and we have to talk on gima is possible as we speak ng'ato kawa ndaye cha e parties duto te ma wan godo ka ere kambi kete odm yes, eh? mm.
e parties duto ma kete ma wan ma e ma koro chung ino ka odm kama kete odm mm. odm pod en number 2 mm -hmm. to gikano e eh, ni udie onge mm, er, to odm e ruling eh, party ero kamano eh.
sani mm. Uh, party leader Dr. Buro Dinga kaachiel kod Nyawang'aya mm. giwuok oko mondo mi koro gilinda uh, ground yes. kendo gino bende giwacho niya mm. gidwa dhi e table ka gin strong mm. tende chalo ka gima giwacho ni odwa en ot achiel yes. mondo mi oganda luo oriwre omakre kamoro achiel yes. mondo kata ka gidhi e table ma negotiation to gibedo gi pa power mano en adier uh, nitie gimoro ada duoki chien matin mm. okay, duoka duoka ma hey, eh, nitie mm. gimoro adwa nyisi mm -hmm. ing'e ni oburu nyawang'aya gi jogote mago student mag jakom to ging'e the importance mag strengthening the party. So ki strengthen your party, kidhi e negotiation tiyudo ka your share be bedo maduong' nikech ibiro gi ji. Strengthening party means ni ji adi ma in go. In gi wabunge adi, in gi MCAs adi, in gi governors adi, in gi senators adi, in gi women rep adi, iwinjo? To in gi ji adi e party ni mo register as members, members of party? Mano one. Second, adwa nyisi, wan kaka oganda Luo, kwawere gi gik mang'eny, kwawere gi our personal interest kata gigo ma wan wadwaro kaka an samoro achung' Kisumu East, ng'ato ochung' kanye, ng'ato ochung' kanye. Ka wawe wache, ka wawacho adier, mwandu jaluo maduong' sani Ne wan gi mwandu adi kaka joluo? Nationally ne wan gi mwandu adi? Ne wan gi mwandu ariyo. Mwandu mokwongo mane duong' mogik mane wanya negotiate go kaka oganda luo ne en Raila Amolo Odinga. Mwandu mar ariyo mambe Raila ne moloso ne en ODM. Iwinjo? Mago mwanduwa mag joluo. Omiyo to me Today, ka ODM o decide ni they want to strengthen their party, I don't have problem with that because mano mwandu wa dalaka. Mano kora ng'iye kaka jaluo, not as Kenya. Ang'iye kaka jaluo. Mwandu wa mwadongo sane kaka joluo. Mwadongo ma ng'ata ng'ata madwa no kethi to dhi marach kendo en onego bed ni igole out of equation moro amora ma wa discuss godo e nini e maendeleo mar joluo kata kaka joluo dhi mbele erokamano to ang'o midwa pogo mwandu ma joluo
mwandu joluo mane opogo nang'o opoge nang'o wacho ni mwadongo en odm awacho ni mwandu wa mwadongo mm -hmm. maduong' nationally mm -hmm. ka Raila nosewewa mm -hmm. mwandu mowewago mm. en chama mar ODM no ma bende party leaders bende koro temo matek mondo mi obed motegno mondo obed motegno e ma bende to bedo ne motegno adwa mm.
nyisi winja mm. wuon mondo walos mwandu niya mm.
uh, Kapo ni in gi taya, ing'e taya, ing'e msuma. Ka in gi msuma, timoko ne ng'ato msuma moro. Msumbi ni odhi tho nikech imoko ne ng'ato msuma moro? Ok dhi tho. Iwinjo? Gima dagi, ma mano to pod adhi tamra kodi nye ng'ata. En niya, ODM ok nyal bedo strong ni nikech gitimo zoning. Mano onge. Mano kik ng'ato wuondi. ODM ka strong Kisumu East, they will take that seat and I will support kendo abro pako ng'at mokawo sitno. Iwinjo ka en strong. Strength mar gimoro amora kata strength mar dhano kata strength mar economy bedo determined gi the level of competition mi expose go yourself. Your power kata your strength bedo determine gi the level of competition ma intiere go. Kata mana TV wani, nyaka londo eh, TV wani, odhi bedo mana strong ok kwa ume mana kwa expose oko kacha mondo ex, mondo compete gi od fwambo mamoko ma Omiyo, an od fwambona ni, an kode gadier ni waaweya wambe wadhi adhiya competition gi ODM no. Iwinjo, ka gilowa to wabro timre nade? Wabro uh, sit back to wabro support gi. To kwalogi, they should be ready to do the same. That is it. Mane gima temo nyisi. But ODM strong, UDA strong. I'm very lucky ni I'm one of them. wach mane kendo yeah. Ah, ah, achiel kuom jolony kata moko jogo ma bende koro lony kata mana jonono mag siasa bende koro temo lero kacha ni ah, dipo nono ni eh, ker William Samoei Ruto koro ni akre keke hmm. ma bende samoro kia noluw kanye to kia nodhi kanye nikech eh, party ma bende nogeno mar ODM hmm. koro bende ni koro ni chal kake ma bende nie barruok matin to nono hmm. ka koro kia noluw kanye to kia nodhi kanye un kaka jogo ma bende koro nie UDA ma koro mm. wacho ni umbe koro une sirikal mm. uneno ka ker uneno ka uneno ka un kaka party ma UDA mm. udhi kanye
adwa nyisi gimoro mm. as one of the mobilizers and one of the campaigners mag president William Samoei Ruto re-election Adwa nyisi ni tumejipanga. We are well equipped than before. In fact, kidhi go kura, William Samoei Ruto, the absence mar jakom Raila Amolo Odinga, my friend, Rai, Ruto dhi yudo kura moingo 16 million. mana nyisi that is a statistic that is a data manyalo miyi relevant data manyalo backed with relevant statistic
nyisa ni eh, ipani ang'o momiyo crowd ma bende samoro uh, kweth ma ODM obalo ka mar eh, kama oting'o uh, Sifun kweth ma ma bende waneno Kitengela machok waneno kacha Busia kacha joka ang'o momiyo gipingo sirikal Nitiere ka sirkal inyo japiny kose ang'o matimore? Adwa nyisi gimoro.
Hmm. King'iyo jogo ibe, ibe, ibe, ibe, ibe in rawera.
King'iyo jogo te. Youth category. Yes, uh -huh.
an rawera.
Mm. mm. But ok an rawera. Mm. Mok par. Mm -hmm. Ok an rawera ma feather headed. Iwinjo. Iwinjo. An rawera mochiek, mong'eyo, ma ji elewa, mong'e kuma piny dhiye, mong'e kaka oganda onego bed ni pangore. In the game of power, sama ipango power, sama ipango piny, sama ipango telo, Koro kanyo ok dwar e class. Kanyo dwaro deep thinkers. Kanyo dwaro joma reason. Kanyo dwa, ok dwar drug addicts. Kanyo ok dwar jonekni. Kanyo dwaro jok mosomo, joma ong'ielo buk manyalo translate kata nyalo transfer gima gisomo e buk cha into a reality. Kanyo ok dwar koko. Kanyo ok dwa kelele, kanyo ok dwa pupni. Emomiyo adwa nyisi ng'ata. Kwethno ok anyal dismiss gi yes. But I want to tell you they are, they are in a wrong path. Those people are sacri gichalo joma dere. Iwinjo? Gidere nang'o? President William Samoei Ruto dhi bedo re-elected and nothing can stop that, nothing can change that. Iwinjo? To as we speak gidwa rang'o? Ok gidwa president, ok gidwa kiang'o. Ng'ato dwaro governor Nairobi. Ang'o manyo Busia, ang'o manyo Kisumu, ang'o manyo, omanyo ang'o? Those are confused elements, political confused elements. Moko onego bed ni Kenyans mi attention. Iwinjo? De pacha, ka ne po ni nitie gima ng'ato dwaro, iwinjo? Nikech uh, wami ng'ato kababu. Is there anything ma babu osetimo ne kata jaluo ne mamiyo jaluo nyaluo bang'e? Is there anything kata achiel kata nyathi achiel mosewacho ni ma asegolo e, e, asegolo kata mana e, kama aketo kama is there anybody ma ng'ato nyalo luwone bang'e onge adwa chako apenji de an babu today de an babu koro wawuo e siasa koro wawuo e power de an babu dachung president but odwar ang'o already sifuna Kapo ni wang'iyo supremacy e Luo Nyanza, already Sifuna oseume. Nikech the narrative mar Sifuna kata slogan mar Sifuna, sisi ndio Sifuna is more popular than gige Babuka as we speak. As we speak today, Sifuna is not bitter is not a bitter person kata kowuoyo but babu always en ng'at ma bitter anyalo mi even some of the several b videos en en ng'at ma bitter sate matene ni en ng'at ma lawo bang' dwar gimodwaro choseweye Sani kata mie Nairobi governor today, omie Nairobi governor. I'm telling you, Gavi uh, Babu will not even serve for six months kapok obedo impeached gi MCS. Ero kamano make mana gi kanyo, make mana gi kanyo waduogo bang' sama chuko dhi kacha e yuyo matin kang' waduogo e tolo mar ariyo nyakor magajwang' kamora mora mitire twadhi kawo thuolo makende mondo miwa uh, eh, mi kacha weche maber kabisa kabisa wang'ene ka bende wan kande kaachiel kod uh, ote mondo mi wang'e ni to japiny wacho nang'o kanye koro mgej wang' uh, mondo kik giwach ni e to koro wan ema wana wana kandie kendo ok wamigi thuolo kandie pod wan kande kaachiel kod uh, uh, sultan mabende wuok kacha madwaro komno mar kisumu east 2027 kod otiko mar UDA Nyakura Mgejwang' ema bende pod wago mbaka ka ndi wang'eni to oganda wachango ka Nyakura Mgejwang' kaeto bende wadhi adhi mbele ka wan ka gi iluongo ni Churchill Oduor wacho ni ka koro Manyata bi ward emane otami what of Kisumu East constituency eh? sultan eh, churchill wacho ni ka koro manyata bi ward ema notami wot of kisumu east constituency adhi dwoke adhi dwoke ah. ah. hmm. okay uh, gima churchill wacho iluonge churchill churchill oduor gima churchill nyaka ng'e niya There's what we call progressive leadership. Progressive leadership kata king'iyo history mar jowa kata jogo ma chon, ok ochuno ni gimidwarono kata gimadwarono ema nyaka kaw sama adwareno. Iwinjo? Because kata da bed MCA manyata bi today, kawuono da manyo mana Kisumu East. Kata de miya mana MCA no, today da se tiyo de gin satisfied gi tija gin gi wegi ema de gi in fact de gise nini koro is one en gima dwa nyise gima nyaka ong'e en niya oore mos orit gima biro mbele chiemo madhi tokono

to convince our people, to debate with our people, mondo watimre nade? Wang'isgi ni as we speak, piny oselokore. Kata Yesu Kristo Steve nowacho niya, dhano ok bed mangima nikech mkati kende. Adwa nyiso jo Kisumu East, dhano ok bed mangima nikech mogo kende. wadwaro skul, wadwaro yore mabecho, wadwaro KMTC, wadwaro TTC, wadwaro development projects madongo madhi kelo from the national government straight to Kisumu East. Jo Kisumu wacho ni gidwaro moho ka gidwa development to kech kake. yes, yes, yes. ay oyo kajo gimomiyo napenj niya to jok ma vote go igolo gi ga kamoro jokisumu east ok vote idwa golo jogi e mogo mogo wadhi mogo wadhi kelo mogo wadhi kelo ingeni koro wadhi kelo gi dabo dabo wakelo mogo to wakelo yeah. wakelo mogo to eh. wakelo ndara okay. to wakelo skul hmm? to wakelo gimoro amora manyalo konyo jokisutije be wakelo ne vijana okane kata ng'a mwacho isakel dhi nikech gimoko ir, ir jatelo kachwe item kolo okolre in gi tich
dong'eni mago be jowa Koso Gini- jobiro moko bigo ka pan kampen gi- gin jodak. ema nyisi niya ma, mago jowa no jowagi Hey. hey. be nyaka wayud kaka wadhi wuoyo kodgi Mm.
eh. Eh. Ay, nyakora mgajwang pod wamana kande kaachiel kod uh, sultan kapok watieko to um, wadhi ane kisumu county kande mabende koro yawuoyo wuok kacha oko bende kara gidwara kacha komno mar governor Uh, Sultan, mm. iyi wacho kacha ni isewuotho kendo iwinjo gima ji wacho. Mm. Kisumu County puodho nade? Uh, 2027 gubernatorial seat.
Ing'eni an kaka an ng'ama kijana awuotho tienda yot to wan gi candidates mochiek maber mang'eny. Wan gi our deputy governor Mathews Owili ma wuod Nyakach. Wan gi Doctor Oron ma be sani serve wa ka ka Kisumu Central ka kaka MP en be odwaro. Wan gi ng'atno former MP ma Kisumu Central Ma be sani tiyo e office of Deputy President iluongo Ken Obura, en be odwero. Wantiere gi Adum Owuor ma be sani serve kaka Nyakach MP en be odwero. Mogik be wan gi wuod Nyakach, en wuod Nyakach. Muhoroni kocha be en gi tiende? Eh? Kisumu East ka be en gi tiende? To Kisumu Central be en gi tiende? Nikech ofise ni Kisumu Central ka. Iluongo ni Professor Tom Ojienda. Kawinjo kaka jopiny be wuoyo, majority there is a slogan mawacho ni professor iyiero gi professor. ni ok nya tergi malo ni gibedo led gi itelne gi profesa then iruombe pap to ni kata ja ng'ani gi diploma moro achiel otong' ni ema duogo bedo gavana ka omiyo Kisumu ose Kisumu county noseidho ngas So majority kata majority of young people mine kachiel gi jodongo. Kang'iyo mos aneno ka wuod Nyakach ma profesa wakili ni ma the senator ma wan go ni ema gidwaro ni gimi kom ni.
Ang'o matimo maber mamoro jo mamoro mine gi mondo mabende koro wacho ni gitere tela. Gima mi wacho ni oingo jok jogo mochung' te. Kiwuothe Kisumu County mangima. Ibiro yudo ka wasebedo gi senators, wabedo gi Anyang' to wabedo gi Outa. So the test of leadership e office of the Senate, the test of leadership momiyo jo Kisumu County onge ng'ata ng'ata mosemiyo Kisumu County. En en senator machopo ir japiny, en senator mok ywagre. Be ok owachi ni pok ochulowa? Be ok owachi ni ofisa ni onge allocation? Ma in be ing'eyo ni senator to ok mi allocation mag development. But out of his own ways, out of his pocket, out of his uh, uh one or two things motimo, iyudo ka in terms of empowerment osetimo. Mawuoyo kodi ni more than 20 youths from Kisumu County osendiki. Moko ndike police, moko ndike lweny, moko ndike Kenya Forest, courtesy of professor ni. Mana mano donjo ofisi ni. Ero kamano an kane kachiel kwa luongo ni Msiani wuod ya Msiani wuon yawuoyi ma bende achiel kuom youth leader yes. ma Kisumu Kondele kawacho niya gavana wek riambo mm. Oron ema dhi bedo gavana. Sultan kata in be ing'eyo maber ni Oron ema dhi bedo gavana. Opinions are like us all. Ing'eyo mano kose?
Aduoki. Hmm.
Opinion are like us all. Ng'ato ka ng'ato nitie gi mare. So this is my opinion and my verified. Huh? Eh? and uh, verified uh, information mayudo e ground iwinjo an ok ayudo ayuda ground from anywhere an ayudo ground from sources critical yani sources madongo mag baskets mag kura ma Kisumu County emomiyo I'm, I'm more brave courageous and bold kang'isi ni jo Kisumu County to se decide it's a decision ma osebedo med. E, koro adwa nyiso jo Kisumu County ni kik gibed distracted. Ng'ama giseyierono mano e gavana. Kokamano kora magajwang' kamoro amora mentira ka thuolo makeno wago niro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny onagi TV adundo jaluo ka chenro mabende nwan godo odiechieng' ma kawuono odhiambo masani ne en kacha duond rowere mabende nwan kanda kaachiel kod ah, migosi Sultan ma dhi chung' kacha kendo dhi laro komno mar Kisumu East kaachiel kod uh, otikono mar UDA bende en kacha uh, jal ma bende olaro kom kacha mar MC mar Manyata B iga uh, yiero no mokalo koro mgejwang kendo wan kode kandi ageno ne winjo kaka osebedo kwa twa kode kandi kapok watieko radhi kawo thuolo makende mondo miyo miya ne mondo miyo nyiswa wachne mogik kata pono ne kacha gi ote moro amora ne jo Manyata ne jo Kisumu East kaachiel kod oganda Luo duto te ma bende koro neno chenro chalo koda kama. Uh, adwa nyiso jo Kisumu East ni wadhi e yiero wang'ni wayier ng'ama nyalo kelonwa dongruok, ng'ama nyalo wuoyo e assembly kacha ma convince the national government mondo okelnwa development. Another thing, wayier ng'ama nyalo tiyo gi gigo mwanduwa mag CDF maber mar konyo jowa. Sana sana mainona sana sana dhi e somo nikech kanyo ema rach ahinya Kisumu East. Mar ariyo en youth empowerment and employment opportunities. ma wanyalo omo ne jowa mondo waket ne jo Kisumu East. Ne jowa ma Kisumu County, adwa nyisou ni ka wadhi yiero 2027, wayier ng'atno manyalo kelo tije ne ojende, ng'atno manyalo miyo keto yudhe busy mamiyo crime rate ma Kisumu County odog chien nikech that is because of lack of job opportunities and empowerment among the young people. To the people of this republic of uh, uh, republic kata jo Kenya duto te gi jo Kanyanam specifically awuoyo gi the Luo nation 2027 ki kizungu moro wacho ni do not lose sight of an antelope for a mere dashing squirrel kik wang'wa wuog e wi mwanda ma waseneno ni Raila Amolo Odinga nowewa a broad based government kendo owewa gi ministers, owewa gi CS, owewa gi ka wantiere gi jogo ma wanie sirikal. Jowa mane sirikal go ema kwayo ni mondo mi wane ber William Samoei Ruto gikelnwa maendeleo e piny Luo ka. Kik gimi Ruto tich matek biro campaign kata biro convince japiny. Ka en Wandai, my friend, ndik jaluo e Kenya Power, Kenya Pipeline. Ndik jaluo kamoro amora minya ndiko. Ka en Mbadi, jaluo dwaro pesa. Wan ok wabi penji gik moro mopogore gi pesa nikech iwacho pile ni pesa ni ndo ma bei. We will not celebrate you ni you are the first Luo to be the Minister of Finance. Ka finance no to joluo ok ne. Gi mogik, korka arita kwe Kisumu ka, eh, ne jowa ma Nyanza, an akwayo ni jodalawa wago siasa mamuol, kik wago siasa madhi inyowa, kik wathu yudhe gi yudhe, kik wathu jotelo gi jotelo. Mano e wachna mogik. Erokamano.
Erokamano kwati kan kan gi ote mogik kan ka gi Um, Shanigunia we wacho ni I wish him all the best mar bedo mbunge Kisumu East lakini kom mar governor bro ketho ni kidhi mbele kidhi mbele gone ojienda kisera nikech ojienda only a few and jok matiyo ne ema winjo maber ok japiny ma kawaida kendo ing'eyo maber pesa ojienda ok chop ne japiny ma kawaida Jok matiyo ne ofise mawinjo maber. Kaka un. Kaka wany kora mga jwanga ka utul makene magoni ero kamano kudu nganya kuom medo kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo ero kamano kuom bende ote magi mioro nwa sudo kanyo kora mga jwang chakna nwa chaki nyaka koro be sama bende koro watieke ne nyakwarom gi jwang' ka bende wach ma bende wadong' godo odiechieng' ma kawuono en ni waikore e kelo ni gacha achiel kachiel iko mar nyithindo ang'wen ma bende notho e, kanyakwar e, kware e, jumbe ariyo mokalo ne gin nyithind Felix kendo ne gin nyithindo ang'wen mane moko kuom gi bende ne somo kacha kudho secondary nyakwarom gi jwang' e, idhi ikgi kacha odiechieng' ma kiny idhi golgi Uh, kendo chieng' tich abich bende idhi ikgi kanyo koro ngejwang' wabiro kelo ni godo tipono achiel kachiel e eh, wang' jowi mar chuny onagi tv omiyo pod wakawo thuolo maken mago mos eh, ne familia mar felix kendo wakawo thuolo maken mondo wakwa jokanyanam duto te mondo oku kodgi ne jogo mok biyudo thuolo mar chopo mondo ne kaka kuyo machalo koda kamano biro bedo nyakoro ngejwang' wabiro kelo ni godo achiel kachiel kawuok e chuny Onagi TV. Erokamano bende dhi ne in jalo ne korom go jwang kuom bende luwo wa e Facebook pages mago chuny Onagi TV YouTube chuny Onagi TV TikTok chuny Onagi TV to make sure ni subscribe kendo follow wa in all our social media platforms korom go jwang. Erokamano ne Medusa machendo ni eh, Nelson Mandela Okore kachiel koda usiepno mabende wan godo kae ndiye Sultan Barak all the way from states Ano kar loko rwaki maber. Amor kabisa kuom thulu mari ma bende ikawo mondo mi wabed kodi kanyo kod mgejwang' ka bende ngero ma wan godo kawuono ne ni ling' ni kimi. Mane tai chenro en an Steve James aka Nyakwar Nyarunyi Wan. Onere odichieng' makiny. Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone Ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamoro amora ma wantie. Wahere, warwake, wapake,

wang' jowi ma marwa girwa mwageno chopi mondo wambeki siasa weche somo pur ohala kod dongruok kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.